Salam dostlar YouTube kanalyma hoş geldiňiz. Men bu günki wideomyzda kompýuterde Tor browseriniň üsti bilen sosial media saýtlaryny vpn ulanmazdan açmaklygy görkezjek. Onda näme taýyn bolsaňyz üns berip wideomyza başlaýas. Dostlar wideomyza başlamamyzdan öň Tor browser barada men iki agyz söz aýdaýyn. Tor browseri bul özünde proksi serwer saklaýan browserleriň biri bolup, ol browseriň içini açanymyzda awtomat ýagdaýda proksi serwere birikýär. Soňra proksi serwer birigenden soňra biziň browserimiz işe taýyn bolýar we onuň içinden biz açjak saýtlarymyzyň ählisini vpnsiz açyp bilýäris. Ýagny şol proksi serwerimiziň üsti bilen Aşak saýtlarymyz vpnsiz bize açylyp berilýär. Brauzeriň minus tarapy, ol hemmämize hem düşnükli, ýagny proksi serwer diňe tor brauzeriň özünde işleýär. Ýagny başgaça aýtsak, beýleki brauzerlere proksi serwer geçmeýär we diňe-de tor brauzeriň üsti bilen sosial media sahypalaryny açyp bileris. Tor brauzeriň nämedigine düşünen bolsaňyz, geliň onda biz kompýuterimize tor brauzeri internetden ýükläp alalyň we ony kompýuterimize gurnalyň. Dostlar bir agzary skaçat etmek üçin softpartama.com saýtyndan skaçat etmegi sizlere maslahat berýän. Bul saýtyň linkini wideonyň aşagynda goýaryn şol ýerden bu saýtyň içini açyp öz operasion sistemaňyza görä ol tor brauzerini skaçat edip alyň. Skaçat edip alyňyzdan soňra tor brauzerini ustanowka etmäge başlalyň. Ynha dostlar biziň şul skaçat eden tor brauzerimiziň setaby. Ustanowka etmek üçin iki gezek myşkajygyň çep tarapyny basýarys we programmanyň ustanowşygyny işe goýberýär. Soňra öz ustanowka etjek dilimizi bul ýerden saýlaýarys, soňra ok knopkasyna basýarys. Bul ýerden bolsa özümiziň ustanowka etjek brauzerimiziň haýsy diskimize ustanowka etjek bolsak şony saýlaýarys we soňra ustanowka knopkasyny basýarys. Programmany ustanowka edenimizden soňra, brauzerimizi işe goýberýäris. Işe goýberenimizde, biz eýýäm görýäs, biziň brauzerimiziň ýüzünde Proxy serweri birikdirjekmi diýip, bize soraýar. Biz bolsa Soedinit knopkasyna basýarys we Proxy serwerimizi öz brauzerimize birikdirýäris. Proxy serwer birigenden soňra, biziň brauzerimiz ulanmaga taýýar bolýar. we biz eýýäm brauzerimiziň interfeýsi bilen tanyşsak, ol obyçnyý brauzerlere meňzeşdir. Geliň indi biz brauzeriň üsti bilen Youtube vpnsiz açmaga çalşalyň. Ynha dostlar görşüňiz ýaly biziň Tor brauzerimiziň üsti bilen Youtube vpnsiz açyldy. Dostlar siziň hem ekranyňyza şeýle penjire çyksa onda diňe siz garaşmaly we Ýutubyň prawilasyny prinimad etmeli. Prinimad edeňizden soňra ýutub sizde işläp başlaýar. Dostlar geliň indi bolsa instagram nokat kom saýtyny brauzeriň üsti bilen açmaga çalşalyň. Ine dostlar instagram hem biziň brauzerimizde işledi we sizde de işlär dip umyt etýärin. Şunuň ýaly görnüşde tor brauzeriň üsti bilen ol saýtlary açyp bilersiňiz. Ine dostlar biziň şu günki wideomyz şul ýerde tamamlanýar. Eger-de wideony halan bolsaňyz laýk basyň, halamadyk bolsaňyz dizlaýk basyň. Soraglaryňyz bar bolsa hem kommentariýada berip bilersiňiz, men size hökman jogap ýazaryn. Kanalymyza agza bolmadyk bolsaňyz hem hökmany kanalymyza agza boluň we täze wideolary sypdyrmazlyk üçin jaňjaryş knopkasyny basmagy unutmaň. Onda näme ýeneki wideolarymyzda sizler bilen duşuşýançak häzirlikçe sag boluň.